Hemmeden salam dostlar gowy medelin janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňizler sapalar getirdiňizler dostlar aýdyp geçişimiz ýaly şu depede görendirsiňizler şu wideonyň aşagynda karoçe kommentariý ýazyň diýildi aýdyňyzy zyňyň şo taýda altmyşujy sowadymyz bar diýildi sraz şakur şukur geçireliň näme diýe wstaw se ssylku na waş uraly ýutub de okey karoçe bir sany ýeňijimiz bar bir sanam eger şo ýeňiji dördünji gün şu günki wideonyň aşagynda kommentariý aýdisini ýazyp geçmese

Bissimilla. Aha. Kim gazany? Göreliň, göreliň, göreliň, göreliň, göreliň. We ýeňijimizi Baýram Geldiýew. O prýamoý ID-sini ýazypdyr. Waý krasawçik Baýram. We Teodor Teodor Laýkoskiý başlapdyr-da, ýöne Baýram Geldiýew ID-sini ýazypdyr. Krasawçik. Bäş ýüz on iki, bäş ýüz ýetmiş. Segsen dokuz, dört ýüz segsen üç Görüşiňiz ýaly, Baýramgeldiýew, şu wideony görýän bolsaň, altmyş ýüsüňi saňa goýýan, geçendir diýmegiň alamaty, eger altmyş ýüsüň geçen bolsa geçdi diý, geçmedik bolsa jaýda oturma-da, ýolki-palki, altmyş ýüsi nirden geldikä, depede zat bar diýip. Bu hepde, altynjy gün, aýyň ýigrimi sekizinde Türkmenistanyň sady bilen agşam saat on birde, gije on birde, türküň sady bilen dokuz, agşam saat ýigrimi bir nol nolda efirimiz bardyr. M dört ýüz on alty konkursumyz, aýdyp geçişimiz ýaly, M dört ýüz on alty berip geçýändiris. Onam görmedik bar bolsa, kommentariýa häli paka ýazylmadyk bar bolsa, bu depedäki gören wideoňyza kommentariýany hökman suratda geçip ýazyň, belki siziň şansyňyza çykyp biler.

Men başda baryp öwrüldim. nädip o menden öň alýar o? Ä ora daşdan çykyp düşen ýa boldy gördüňmi? Kelebek urubam ýetmiş alty urban alypdyr a normal. Öldürersiň indikide ýüz et. Okey. Okey. Bular aşakdan girjek bolýalar. Geldi. Ýok ýok ýokardan.

Bele kelebeýik. Diňe birinem kalmy? Kelebeýi garadas Dawid Lantynda. Ah, gowy boldy. Öö men ýaman uzak açdym we. Gelen ýokmy? Sraz işlet zatlara.

Üç ýanymyzda gezen adam bar. Üç komanda bar full. Üç üç komanda bar. Üç komanda bar full. Arassa üç komanda gördüm. Çep tarap eý sag tarapymyzda. Biz bilen gelen iki komanda bar. Jaýlara gitdim. Jaýlaram doly. Ýyba. Jaý şu taraplara gitjek. Bäri düşsem sraz öleýin. Jaýlara gidenok, jaýlara gidenok. Boldy, boldy jaýlara gitdim men.

Kelebek, kelebek. Kelebek ara oje näçinji oýun? Näçinji oýun çykan? Sagady görüň, sagadam gije 12. Men-ä işden geldim. Nawiçok işden gelip ýatyp turupdyr. Men-ä ýaňyrak işden geldim. Heý bile. Let's go dowam. Bilet bizde ýa aruje çykmy? Dogry dämi? Ýa aruje çyksa

Şunu diktin mi? Watch out! Gowy aýdyl. Yok bot Bot bot bot o da. 6x gerek ha. Hayır.

Ok degýämi nä onda? Ýaryp bolýar şonda. Gördüňmi? Hä? Ýene uçan bir ýerde. Ejeň. Biraz bilen. Uçtu. Aýaksyz.

Şonda ýerinden turup galdy seňki hökman. Bolýar. Aý dostlar görşüňiz ýaly aýtmasa bolmasa bolmaýar ekeni. Hä Nawiçok uje näçinji oýnumyz ow näçinji oýnumyz bolmasa bolmaýar ekeni. Ýarym saatda 70 maç diýip. Ýarym saatda 70 maç aýtmasa. Bolýar. Buny goýjak geldim ýöne şu aýtjak bolýan zadym aňsat diýip pikir etýän oglanlar za gyzlar bardyr meselem ýutuber bol oýnaý diýip bu zatlar aňsat diýip pikir etýäňiz ýöne naprimer işleýän bolsaňyz okýan bolsaňyz aýtymyz ondan soň gelip aýratyn şekilde bir wideo çykarjak bolsaňyz ýöne biz şu şekilde wideolary gördüňiz näçe wideo gören bolsaňyz sanap geçiň kommentlerde belläp geçiň agam şu başdaky oýnuňda şular ýa mende dam bolupdy ikinji oýnuňda şular ýa mende dam bolupdy ýa bolmady e, kompýuterde bolýar o bu şu Wideony halan bolsaňyzlar laýk basmaň ýatdan çykarmaň. Indiki wideolarda görüşýänçek kommentlarda öz pikirleriňizi belläp geçiň. Kommentlarda duşançak özüňiz görüş serediň. Çao. Bay bay. Hoş sag boluň. Indiki wideomyz ýöne ahuýenli bolar. Dogrudanmy? Ine şeýle oýnarys. Hoş sag boluň. Bay bay.